Бу ничек дип әйтим, ысул дип әйтимме инде, джутовая филигрань дип атала. Ну, беркем дә өйрәтмәде шул интернеттан карап, ничектер кызыксынып, эшләп карыйм әле дип шай. Эшләп карыйм инде менә. Нәрсәләрдер булып чыга, нәрсәләрдер барып чыкмый. Шул на ошибках учимся инде. Э, вакытны күп аламы? Вакытны обычно кыш көннәрендә эшлим инде мин бу эшне. Бакча эшләре булмаганда, ял иткән, ял иткәндә. Әйе, ә, ә болай Илхам килсә эшлим инде миңа, илхам килмәсә юк. Менә шулай. Э, ясаган әйберләрегезне кая итеп бетерәсез инде? Кая итәсез? Игә генә, игә генә бизисезме? Ну, кемгәдер бүләккә бирәм, туганнарга инде. Кемдер кызыксынып сорап ала инде, я там выставкагамы, нигәме шай. Менә шай. Я фотоларын җибәрә, мактанып йөри. Мактанып торам бит инде шай. Туганнарыма, подружкаларыма, дус кызларыма. Мактыйлар инде үзләренчә матур диләр, белмим. Ну, үземә калса, матур кебек инде. Кайсыларыдыр өйрәнә торган вакытта ясалган әйберләр инде. Менә шундый Ну, шундый ул обычный шишаларны инде обычный түгел ул матурга матур иде дә. Мә тәм бизәп карамый идек, мә шай әйләндереп бизәп куя ни. Мә шундый песием бар минем. Ул инде ана хәмән шул әйберләр ясаганда титан клейны ни бутылканы шай әйләндереп песи баласы ясап куйган.
Килеп-килеп өйрәнүчеләр бармы бу эшләрегезне менә? Юк, юк, пока әле мин... Мастер-класс мастер үткәрмәдегезме? Мастер-класс үткәргәне мин Әмир клубында күрсәткән идем, но пока бит әле белмим. Ике көн ярымны ясап була инде моны. Әйе. И аннарсын бит инде ясагач аның үзенең ниләре бар, ничек дип әйтим, способ, не,

Растительного происхождения. Вот, ну, не инде. Клей, клей в помощь и крем для рук. Мына бетте бетен не. Шул. и фантазия. Ну, шул фантазия кирәк. И бит инде трафаритларны ясыйм, Миша, рәсем ясыйм баштан. Шул рәсемнәргә аннары файлга тыгып, Миша, ябыштырам инде. И получается вот так вот получается. Мне кажется, рәсем ясаучы кешеләргә это как-то ближе, потому что менә һәрбер деталька янында менә ничектер теге тиләп пешеп, бишнәләр белән мәшә тырышып, тырышып инде эшлисең аны. Ну, гел-гел барып та чыкмаган чаклар була инде ул. Менә мин арткы планда сезнең янда бер зур ваза күрәм. Озак ясадыгызмы? Озак ясадым.
Күпме? Ну, перерывлар белән 1-2 ел гына сузылгандыр, әйе. Потому что анда просто менә зур ваза ясагым киләде дә, ничек ясарга икән баштан бик озак уйладым. Анары бит инде отход дип әйтимме инде, без бит инде шул кибетчә кибетче булып эшләгәч, полиэтилен сатабыз, полиэтилен э, шундый каторга рулында нитә ул. Ничек труба кебек формасында була ул. И мен шунардан баштан основасын ясадым. Тырышып, тырышып. И ахырдан аннары гипс белән итеп. Башта шулай аннары шулай чорнап. Аннары чорнап утырдым, әйе. Байтак кына чорнап утырдым, клейгә манып, манып. И бит инде просто буяу белән буяп чыктым да, и менә бизәк ясап куйдым шулай. Ул үзе авырлыкка авыр да булды.